Heledd Roberts dwi, dwi'n rhedeg ffotograffau Heledd Roberts Photography um, a dwi'n dod o'r Bala. Dwi wedi bod yn rhedeg y busnes ers tair blynedd rwan. Gweithio ben yn hun, felly um, mae'n swydd unig ofnadwy. Um, felly yn ddiweddar, dwi wedi bod yn siarad fel llawer mwy o ffotograffwyr eraill yn y diwylliant um, a mae'n ma help mawr i gael adborth am y ffotograffiaeth, am y busnes. Felly, swn i'n hoffi i sni di meddwl am hyn yn gynt yn y busnes efyd. Cael 21 o bookings priodas yn yr ail flwyddyn o'r busnes, mae hynna'n grêt, o gynna i ddigon o gleientiaid yn dod ymlaen ac o'dd o'n deimlad grêt i fod yn gweithio drwy'r ha' ac i fod yn brysur yn gwneud y swydd dwi'n ei garu hefyd. Peth arall sydd yn llwyddiant hefyd, yn ddiweddar fuesh i dramor yn tynnu lluniau priodas, o'dd yn rwbeth grêt i fi achos dwi wrth fy modd yn teithio. Fyswn i ddim yn ffotograffydd priodas a portreadau rwan heb Facebook, Twitter, Instagram um, a cysylltiadau sy'n dod trwodd drwy uh, gwefannau cymdeithasol anhygoel. Um, dwi wedi gallu bod mewn cyswllt â bobl ochr draw i'r byd oherwydd uh, y gwefannau yma, uh, a mae hynny'n gret bod ni'n gallu gwerthu heb fod yn bresennol, lle. Dwi o hyd yn cael cymorth gen teulu a ffrindiau, yn enwedig pan o'n i'n brifysgol hefyd, gan tiwtoriaid ac ati, um, ond wedyn ar ôl graddio wrth gwrs, um, mae rwy'n angen chydig bach mwy o gymorth. Um, oedd Busnes Cymru yno i fi, uh, geis i gymorth pan meddwl am ceisio am grantiau ac ati, um, a hefyd dwi wedi cael cymorth pan geis i um, adeg eitha anodd yn y busnes hefyd, felly mynd fod yn balans go dda. Yym dwi hefyd wybod mynychu cyrsiau gwahanol ma' hyn yn beth pwysig hefyd bo' rwy'n yn yn helpu'i hun yy drwy fynychu cyrsiau a gweithdai gwahanol hefyd. Dwi me'wl bo' raid rwy'n weithio'n galed dwi me'wl bo' hynny'n wbeth yy amlwg iawn yym ond dwi me'wl bo' rhaid i rwy'n yy bod gallu newid yn hawdd hefyd ma' pethe'n newid mor sydyn mewn busnes 'nedig efo trends gwahanol ma' rai' chi garu be' dych chi'n gneud hefyd yym fel arall o's ddim pwynt i chi fod yn gneud yym dydi'r gwaith gore ddim yn dod trwodd os nad 'dach chi wir efo'ch calon yn y swydd. Swn i'n mynd am Sharon Lechter, yym mae doethineb hi am arian, yym am y byd busnes yn ffantastig, yn enwedig i ferched yn y busnes hefyd. Yym rywun arall dwi'n edmygu 'di Alex Polizzi, mae hi'n ofnadwy o straight forward efo be' mae'n gneud, yym ac yn deud yn iawn be' sy'n bod efo busnes, be' sy'n gweithio a be' sy ddim, a dwi me'wl os ni'n gwario awr efo hi 'se hi'n gellu newid pethe'n fowr i fi. Tri tip ar gyfer y busnes, felly Rhif un, cysylltu â busnesau eraill. Tip rhif dau ydy i dderbyn adborth. A tip rhif tri ydy i ailfuddsoddi yn y busnes. Diolch am wrando, thank you.